Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии бүтүн норуот дойду историята. Билиҥҥи көлүөнэ сэрии туһунан кинигэлэриттэн ааҕан, хаартыскалары көрөн уонна кыайыыны уһансыбыт дьон ахтыыларыттан билэр. Төһөлөөх да бириэмэ аастар, сэрии ыар сылларын содуллара, сэриилэспит буойуттар, тыылга үлэлээбит дьоммут ааттара үйэтитиллэрин туһугар Бүтүн Россия уонна Саха Республикатын үрдүнэн араас хабааннаах тэрээһиннэр ситимин быспакка ыытыллан бара тураллар. Былааннаммыт үлэ чэрчитинэн Хаҥалас улууһугар Кыайыы 75 сылагар анаан ыытыллар үйэ-саас тухары умнуллубат түрдьэҕэ уруһуй күрэҕэр Эркээни хочутун Уулаах хаан уонна Өктөм нэһилиэктэрэ сүрдээх айымньылаахтык кытта сылдьаллар. Мартовская Розалия Ивановна Тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биир сыл сэриигэ атаарыы хартыынатын үлэ уонна тыыл ветераннарын Капитонова Анастасия Павловна уонна Ситникова Елизавета Анисимовна ахтыыларыгар олоҕуран суруйда. Капитонова Анастасия Павловна оччотооҕуга чороччу улаатан эрэр эдэр кыысчаан тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биир сыллаахха бастакы хомуурга уулаах аантан Нөмүгүгэ дылы, эргэ суолунан дьондорун сатыы таарсыбыта. Кыргыттар Покровскайга борохуот турар сиригэр таптыыр уолаттарын кытта бырастыыласпыттара. 1904-1 сыллаах хомуурга Елизавета Анисимовна кэпсээнинэн кэргэнин Иван Яковлевиһы икки тэлиэгэлээх атынан атаарбыттар. Борохуот палубатыгар Сэриигэ барааччы дьон лыык курдук симсэн дьоннорун тиһэх төгүлүн көрөөрү борохуот хаҥас өттүгэр мустубуттара. Ол кэмҥэ борохуот биэрэк диэки иҥнэс гыммыта. Борохуот үстэ үөгүлээбитэ уонна дьоннорбутун илдьэ Өлүөнэбитин өрө өксөйөн бара турбута. Хаалбыт дьон ким ууга таҥастыын-саптыын киирэн, ким кыра оҕолорун көтөхпүтүнэн ытаһа-соҥоһо борохуоту көстүбэт буолуор диэри далбааты батыһа көрөн хаалаахтаабыттара. Мордовская Розалия Ивановна кэргэнин, мордовской Михаил Донскоевич эһэтин Шадрин Сергей Дмитриевич олоҕун туһунан саллаат бойобуой суола хартыынатыгар ойуулуур. Шадрин тыһыынча тоҕус сүүс уон биир сыллаахха төрөөбүтэ. Кыра үөрэхтээх буолан, сэрии иннинэ улахан дьону ааҕарга, суруйарга үөрэппит. Ааллаах Үүҥҥэ диэри таһаҕас таһыытыгар сылдьыбыт. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт дьон үс сыллаахха сэриигэ ылбыт бааһыттан Курскай уобаласка Новая Касторная станцияҕа госпиталга сытан сырдык тыына быстыбыта. Автор сиэннэригэр анаан хартыынатын хоһоонунан маннык арыйар Мин хос-хос эһээм Сергей Шадрин Маалтааны торҕонугар төрөөн-ууһаан олорбута. Уоттаах сэрии саҕаланан ытык иэһин толоро, Ийэ дойдутун көмүскүү туруммута сэриигэ. Төрөөбүт түөлбэтиттэн, чугас дьонуттан тэйбитэ кый ыраах, санаата да тиийбэт Курскай уобалас сиригэр. кырыктаах кыргыһыыга, харса суох киирсиигэ хаана тохтон бааһырбыта, онно сытан саныыра, икки уол оҕотун, эрбэйбит кыра кыыһын, кэргэнин кэрэ мөссүөнүн, төрөөбүт күүх алааһын, ийэтин сылаас илиитин, аны дойдутугар эргиллибэтин. Ол да буоллар санаабыта чугас дьоно, оҕолоро дьоллоох олоххо олоруохтарын, ол иһин кини олоҕун манна толук уурарын. Биир дойдулаахпытын генерал-майор Притузов туһунан үлэни Капитонова Мирослава Ивановна оҥордо. Ретузов Андрей Иванович аҕыс орден кавалера, үс сэрии кыттыылааҕа, уулаах аан дьаамсыктарын сыдьаана, дьаамсык билетиттэн саҕалаан биллиилээх генералга, тыа учууталыттан дивизия командирыгар тиийэ үүммүтэ. Кини сэрии иннинэ Фрунзе аатынан военнай академияны бүтэрбитэ, сэрии сылларыгар 14 стрелковай корпус оперативнай салаатын начальнигынан, дивизия командирынан сылдьыбыта. Григорьева Марта Дмитриевна бырааттыы Герасимовтар хартыынатыгар тоҕус оҕолоох Герасимова Матрена Коновнаны көрөбүт. Кини Аҕа дойдуну көмүскүүр улуу сэрии кэмигэр биэс уолун уонна биир ииппит уолун сүтэрбитэ. Гаврил тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон икки сыллаахха ыҥырыллан барбыт. сураҕа суох сүппүт. Николай эмиэ төрт уон икки сыллаахха ыҥырыллан Ленинград куорат анныгар Зенигова дэриэбинэҕэ уҥуоҕа хараллыбыт. Дмитрий уонна Семен сэрии толоонугар сураҕа суох сүппүттэр. Кыра уол Елисей дойдутугар бааһыран кэлэн уһаабатах. Сырдык тыына ийэтин илиитигэр быстыбыта. Анастасова Айна Константиновна аҕа дойдуну көмүскүүр улуу сэриитин кыттыылааҕын Слепцов Егор Дмитриевич Сэбэргин уруһуйдаабыт. Егор Дмитриевич тыһыынча тоҕус сүүс төрт дөнү сыллаахха бэс ыйын алта күнүгэр фроҥҥа бэбиэскэ туппута. Сэрии сылларыгар илиҥҥи кыраныыссаны харабыллаабыта. Япония суостаах сэриитигэр кыттан тыһыынча тоҕус сүүс төрт сэтте сыллаахха кулун тутарга дойдутугар эргиллибитэ. Сэрии толоонуттан илдьэ кэлбит котелога уонна флягата олохтоох оскуола музейыгар өйдөбүнньүк буолан хараллан сыталлар. Уулаах ааҥҥа билиҥҥэ диэри үлэлии турар кулууп дьиэтин, оскуоланы, медпуну, спорт площадкатын дьону көҕүлээн субуотунньугунан туттартаабыта. Дьэр нэһилиэги, олохтоох нэһилиэнньэ олоҕо тупсарын, сайдарын туһугар үгүс элбэх саҥаны киллэрбитэ. Заморщикова Валентина Семеновна, сэрии ветерана Давыдов Николай Николаевич Мээссээн уола уруһуйугар эһэтин Николай Николаевич Давыдов олоҕун көрдөрөр. Мэстээн уола 1900 сыллаахха Хаҥаласка баар Дьөголөөттү диэн тыа сиригэр төрөөбүтэ. Үөрэҕэ да суох буоллар үлэ учуотун кыайар, дьону кытта түргэнник биир тылы булар, сытыы-хотуу, үлэтигэр бэриниилээх эдэр киһини тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сыллаахха холкуоска биригэдьииринэн аныыллар. Армияҕа ыҥырыллан барыар диэри үтүө суобастаахтык дойдутугар үлэлиир. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт дөнү сыллаахха бэбиэскэ тутан сэриигэ ыҥырыллар. Сэрии бүппүтүн кэннэ эргиллэн кэлэн биригэдьииринэн кэлин ыраах айаҥҥа таһаҕас тиэйиитигэр үлэлээбитэ. Кэргэнинээн төрөппүт үс оҕотун таһынан тулаайах икки кыыһы ылан ииппиттэрэ. Оҕолоро дьоһун үлэһит буола улаатан, билигин улахан дьиэ кэргэн эһээлэрэ эбээлэрэ буолан олороллор. Охлопкова Раиса Викторовна Ийэ ахтылҕана диэн үлэтигэр түөрт уолун сэриигэ атаарбыт Шевелева Майя Ивановна туһунан кэпсиир. Аҕыс оҕолоох Шевелевтар дьиэ кэргэттэрэ Арҕаа Хаҥалас Чапаай учаастагар олорбуттара. Сэрии сылларыгар Шевелевтартан түөрт уолаттара фроҥҥа барбыттара. Түөрт бырааттыылар Япония сэриититтэн Арҕаа Берлиҥҥэ диэри сэриилэспиттэрэ. Николай Сталинграды көмүскүү сылдьан уоттаах сэрии көрбүтэ. Кыра уоллара Иеремей Ленинград блокадатын кэмигэр, онтон Роман Чехословакия сириэлиһэ сылдьан сураҕа суох сөрбүттэрэ. Дойдутугар түөрт уолтан соҕотох Егор эргиллэн кэлэн тулаайах хаалбыт убайдарын оҕолорун атахтарыгар туралларыгар үйэтин тухары көмөлөспүтэ, үөрэхтээх дьон буолалларын ситиспитэ. Мин төрөппүттэрим диэн иккис үлэтигэр Охлопкова Раиса Викторовна ийэлээх аҕатын кэрэ сэбэрэлэрин оруһуйдуур. Ийэтэ Шестакова Елена Сергеевна сэрии саҕаланаргар уон аҕастаах этэ. Сэрии ыар сылларыгар Алдаҥҥа балык собуотугар үлэлээбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн сэттэ сыллаахха сэрииттэн эргиллибит Шестаков Виктор Григорьевичка кэргэн тахсар. Виктор Григорьевич Хангинскай стрелковай дивизияҕа сулуспалаабыта. Кэргэнэ эрдэ өлөн Елена Сергеевна аҕыс оҕотун соҕотоҕун атахтарыгар туруортаан үтүө дьон оҥортообута. Ыарахантан толлубат, мэлдьи инники көрүҥҥэ сылдьар олоххо тардыһыылаах ийэ мэлдьи оҕолоругар биир дойдулаахтарыгар холобур буолара. Матвеева Ирина Ивановна ийэм диэн үлэтигэр ийэтин Архипова Марфа Андреевна олоҕун туһунан кэпсиир. Марфа Андреевна иккис Дьөппөн нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Төрөппүттэрэ эрдэ өлөннөр абаҕатыгар иитиллибитэ. Сэрии саҕаланыытыгар куоракка сибээс хонтуоратын кочегаркатыгар мас эрбээһинигэр мас сааһытыгар тыаҕа сылдьыбыта. Сэрии бастакы сылларыттан Сангаарга, Дьабарыкы хайаҕа таас чох тиэйиитигэр үлэлээбитэ. Манна күннээҕи нуорма төрт уон биэс таачыка чоҕу илииннэн таһыы этэ. Аһылыктара олус татым этэ. Икки үһүс грамм килиэпкэ уонна убаҕас хаппыысса миинигэр тиксэллэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөнүс сыллаахха дойдутугар төннөн кэлэн Кыһыл Үрүйэҕэ ыанньык сыттыыр. Хотон үлэтин быыһыгар сайын оҕуруот көрөр, окко, күһүнүн бурдук хомууругар сылдьар. Уһун кыһыннарга дьахталлар мустан аллаах үүҥҥэ обуоһунан таһаҕас таһааччы дьоҥҥо этэрбэс, үтүлүк тигэллэрэ. бара үлэни кыайыы туһугар диэн үрдүк хаачыстыбалаахтык толороллоро. Биригэдьиирдэрэ Ермолаев Иван Степанович Чирик Уйбаан сэрии кэмигэр буойу-хаайыы сылларыгар дьон санаатын өрө көтөҕөн, олус чуор куолаһынан оһуохай ырыатын таһааран дьону үҥкүүлэтэрэ. Үһүнчү 904 сыллаахха саҕаламмыт уоттаах сэрии дьэрдэр нус-хас олохторун аймаабыта. Үлэни кыайар-хотор эдэр дьон сэриигэ ыҥырыллыбыттара. Дойдуларыгар оҕо-дьахтар, кырдьаҕас дьон эрэ хаалбыттара. Сэрии бириэмэтигэр тыылга араас үлэ үөһүгэр барытыгар дьахталлар барахсаттар сылдьыбыттара. Төһө да аас-туор олоххо олордоллор, байыаннай бириэмэ модьуйуутун толорон бэйэлэрин харыстаммакка үлэлииллэрэ. Слепцова Евдокия Афанасьевна «Ийэлэр хорсун быһыылара» диэн үлэтигэр дьэр нэһилиэгин ийэлэрин сэрии кэминээҕи үлэлэрин туһунан кэпсиир. Тыһынча тоғыз жүз төрт он биир сыллаахха үрдүк көрдөрүүлээх үлэлэрин иһин ыанньыксыт Никифорова Харитина Семеновна уонна Сысоева Варвара Семеновна оройуон кыһыл дуоскатыгар тахсыбыттара. Заморщикова Александра Павловна ыһыыга таһаҕас таһыытыгар, сүөһү көрүүтүгэр үлэлээбитэ. Сэрии кэмигэр турартан-турбаттан нолуок хомуйаллара. Дьахталлар сылгы тириитинэн этэрбэс, куобаҕы имитэн үтүлүк тигэн фроҥҥа ыыталлара. Турар-турбат барыта бары күүһү фроҥҥа диэн санааннан үлэлииллэрэ. Петрова Валентина Ивановна Кыайыы күнэ хартыынатын Устинова Евдокия Герасимовна ахтыытыгар олоҕуран уруһуйдаабыт. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон биэс сыл ыам ыйын тоҕус күнэ. Евдокия Герасимовна кэпсииринэн, ол күн сүрдээх үчүгэй күн үүммүт. Оскуола аттыгар лапталы сырыттахтарына, остуорас кыыһа «Сэрии бүппүт!» диэн хаһыытаабытынан Турар турбаты оскуолаҕа баар оҕолорум, учууталлары аймаабыт. Припузов Пантелеймон Зосимович диэтигэр баар телефонунан биллэрбиттэр диэн хас да сылы быһа күүппүт сонуннарын кэпсээбитэ. Дэриэбинэ дьоно сүргэлэрэ көтөҕүллэн үөрүү бөҕө буолбуттар. Киэһэ кылаастарыгар миитин буолбут. Онно кинилэр үс буолан гимни толорбуттар. Сарсыныгар Припузова Федора эмээхсин сэлиэһинэй бурдуктан булочка оҥорон оҕолорго түҥэтэлээбит. Ол килиэп наһаа да минньигэс этэ. Уоттаах сэри түмүктэммитин итинник билбиппит диэн Евдокия Герасимовна кэпсиирэ. Слепцова Иванна Ивановна сэрии кэмнэригэр Өктөм оскуолатын оҕолоро куоталаһыыга кыайан көһөрүллэ сылдьар үлэ кыайыытын знамятынан үс сыл тухары наҕараадаламмыттарын туһунан бэйэтин хартыынатыгар дьүһүйэр. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт он икки сыл. Бүтүн Союз үрдүнэн социалистическай куоталаһыы оскуола этэрээттэригэр биллэриллибитэ. Куоталаһыы түмүгүнэн комсомол киин комитетын тыһыынча тоҕус сүүс төрдун икки сыл сэтинньи сүүрбэ ас күнүнээҕи уурааҕынан тыа хаһаайыстыбатын үлэтигэр үрдүк көрдөрүүлэрин иһин комсомол киин комитетын бочуотунай грамотатынан Саха сириттэн Орджоникидзевскай оройуон Өктөм тыа сиринээҕи орто оскуолатын этэрээтэ наҕараадаламмыта. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүнчү сыллаахха социалистическай куоталаһыыга оскуола бастаан комсомол обкомун, үөрэх уонна сир наркомун көһөрүллэ сылдьар Кыһыл Знамятынан уонна биэс тыһыынча солкуобай харчынан бириэмийэлэммитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн төрт сыллаахха сайын республика үрдүнэн үһүс төгүлүн кыайыылаах буолан, Өктөм оскуолатыгар Кыһыл Знамя букатыннаахтык хаалбыта